If there's one place which is safe to eat food, it should be in a restaurant. Irrit naċċetta r-realtà li qegħdin fiha llum, irrit naċċetta li l-starting point tagħna huwa zero, zero, literalment zero, u minn dak iż-zero idru narġgħu eh, narġgħu nitelgħu to the summit, basically. Għasal l-inqas ħaniftu, ħanibdow, għan kussat from starting point, xħajġri Ngħidlek in the future. Ġara, ġara lil kulħadd. Ġara lilna, ġara ġara ġo pajjiżi oħrajn, eh, ġarat mad-dinja kollha. Jiena tul daw id-disa ġimgħati jekk ħadd xi ħaġa vera pożittiva kienet li tallimt ehm, eh, kif eh, how to harvest product, raw materials li jumbat li għal-isbaħ soddisfazzjon li terġa' tużom fil- fil-prodott tiegħek. F'dan ix-xahrejn, id-dwejjaq li qabadni, mhux għax mhix jidħol flus fil-kont tal-bank, imma għax nara l-post vojt, u bla ħajja. Basically, dak huwa d-dwejjaq li qabadni. Aħna qegħdin hemm, qegħdin hemm available għas-suq għax għall-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop tagħna bħala stabilimenti tal-catering li nagħtu servizz lill-komunità fejn in-nies jistgħu jiġu jissoċjalizzaw. Bħal kulħadd ukoll kienet vera diffiċli ehm, mill-aspett finanzjarju Kif jgħid Freddie Mercury, you know, the show must go on.
Is-serata tajba, intervista oħra ta' The People of Malta mis-sensiela nitkellmu ma' l-lum għanna intervista mill-aktar interessanti ma' zewġ sidin ta' ristoranti għanna wieħed Malta l Kane Palmier minn La Buona Trattoria del Nonno, insellimlek Kane. Kif ukoll għandna lil George Larry Zammit minn Maldonado Bistro ġewwa ir-Rabat Għawdex. Insellimlek ukoll George u grazzi tal-li qajtu l-istedina tagħna. Domanda in ġenerali għat intom kienu xarrejn ukoll differenti għalikom is-sidin tar-ristoranti. Kejn, nibda bik kif kienu dawn ix-xarrejn tal-COVID-19?
ovvjament bħal kulħadd ma stenninjiex. Bħal kulħadd ukoll kienet vera diffiċli mill-aspett finanzjarju li għamilna aħna eh, bħal mamlu il-maġġoranza tar-ristoranti li bdejna noperaw on takeaway and delivery u f'daw l-aħħar xarej għamilna the last nista' ngħid six weeks naħdmu jiena u ħija eh, b'żewġ chefs biex il- eh, to try and keep, to keep things going ħalli għall-inqas eh, nimminimizzaw l-impatt li qed iħalli dan il-coronavirus u l-business speċjalment fil-catering industry. Qabel naraw ftit biżviluppi li kien hemm ukoll din il-ġimgħa George minn naħa tiegħek kif kienu dawn ix-xarejn minn naħa tal-business tal-Maldonado? Aha, ifimni, bażikament kienet xitwa tajba fejn eh, ingorru li forsi għawdex ma jkunx daqsek għaw attività fi xitwa. Eh, mbagħad f'sekondu aħna jisu xi ħadd ehm, tefana minn fuq sis. Basically, issa hija r-realtà li rridu neċċettaw, hija realtà diffiċli u naqra surreali. Imma basically nippreferi nkun pożittiv u ma rridx nistama pożittiv iżejjed, imma basically as they say l-Ingliż either we see the glass half empty or we see it half full. Allura veru li konna nagħlqu minħabba s-sitwazzjoni preżenti, imma dik l-opportunità stajna ifenni nieħdu aktar ħin liberu għalina, stajna aktar nagħmlu ċertu xogħol ta' maintenance, nipprattikaw affarijiet ġodda li xtaqna nagħmlu għal Full Menu. Allura mit-tajjeb tipprova tieħu l-ħażin. Biss ifenni f'dan ix-xahrejn li konna waqafna l-operat għal kollox.
Mela, ħana dum l-ewwel għal punt kollu li ta' din il-ġimgħa, din il-ġimgħa ovvjament ħabru miżuri ġodda, ġifieri minn dan il-weekend tistgħu terġgħu tibdew toperaw, ovvjament bil-limitazzjonijiet. L-ewwel reazzjoni tagħkom, ġifieri tengu għaddejja nistgħu niftħu jew xorta hemm affarijiet li ehm, mhux daqshekk faċli u sempliċi. Kejn.
Mela, l-aspett li niftħu ovvjament jiena nifhimha biex tiftaħ, iżda jiena mill-aspett eh, minnaħa l-oħra l-unika ħaġa li ma naqbilx ħafna hija l-fatt li naf li l-gvern qed jgħin u sissa għadu qed jgħin sal-aħħar ta' Ġunju, speċjalment meta għandna tim eh, naqra sustenzjali, iżda l-biża' tagħna hija li vera ħaniftħu Maħniex qed nas we're not expecting l-istess volumi ovvjament li kien qabel coronavirus, iżda l-biża' tagħna hija iva vera ħaniftħu b'ħafna kundizzjonijiet. Imma wara Ġunju, meta għadna ma nafux ħajġri jekk il-gvern ħajjin jew le, x'ħajġri? Aħna ovvjament għandna l-pjanijiet tagħna bl-istaff tagħna bħalissa li qed nieħdu. Imma wara Ġunju vera ħankunu miftuħin, imma x'ħajġri? You know, we're all m'għandniex answer konkret għaliex eh, hemm ħafna nista' ngħid eh, uncertainty. Għaliex ma tafx hekk għażhom mit-tim, ma tafx jekk le, ma tafx kemm ħajkun ix-xogħol u ma tafx inhu l-futur. So, Iva, nifhem il-pap la niftħu, iżda wkoll eh, I expect iktar komunikazzjoni diretta li l-employers xħajġri anka l-futur, because it's not just about opening, you know, tittara il-long term going concern xħajġi għal-businesses kolla. So mill-aspetti għaj, I am very, I'm still very dubious jek din jek din il-deċizjoni hija positive, ħanajdu hekk. Fil-kas tiegħek Ġorġ, qed jgħid li ġa pożittiv, però kif qed tara simili għal ta' Kane? Le, finni, naqbel ma' ma' Kane perfettament, ehm, finni. Huwa żmien ta' intiġiżjoni, ovvja. Ehm, but we need to start from somewhere. Allura, eh, għaw ħafna unknowns, ovvja, imma ma' u lebda kif ħanaqbad ngħid eh, sigrit li xi ħadd ieħor jaf li aħna ma nafux, din il we need to start from somewhere dik hija r-realtà. Bħalma semmejt xarejn ilu jistu xi ħadd tafana minn fuq sis, wasalna eh ground zero u sfortunatament naħseb il-frustrazzjoni ta' nies bħali u kull min fil-industrija turistika hija li din is-sensazzjoni li tibda kollox mill-ġdid from ground zero. Hija realtà li inut li tgor, inut li tgor u eh, tgħid isma' għaliex mhux dan għax dan hija basically ġara ġara ġara lil kulħadd. Ġara lilna, ġara ġara ġo pajjiżi oħrajn, eh, ġarat mad-dinja kollha. Ġifieri inut li eh, ma rridx bħal ma tgħidlek ma rridx ikun negattiv għal min qed ikun negattiv. Imma bl-ingor miħan solvi xejn. Jiġifieri, irrid naċċetta r-realtà li qegħdin fiha llum, irrid naċċetta li l-istarting point tagħna huwa zero, zero, litteralment zero, u minn dak iż-zero idru narġgħu eh, narġgħu nitelgħu to the summit, basically, illi konna xarajn tliet xhur ilu. Eh, dik hija r-realtà. Eh, I can't look back, we just need to look forward. Issa, Knibqgħu naqra pożittivi. Eh, ħanejdu hekk, jiġifieri eh, I hope that things don't get worse than they already are. And I think that's the, the il-ġist ta' dawn kollu ġifiri li l-axar mill-axar. Jistaw l-affarijiet ikunu għar mill-juma Ma naħsibx. Allura, fl-opinjoni tiegħi, nippreferi nkun realistiku, naċċetta s-sitwazzjoni kif inhi, il-sfida fin-negozju tiegħi u ta' oħrajn mhux relatat ma' kompetitur jew jew problema fis-suq fih innifsu, imma in-realtà li s-suq sparixxa, ġifieri overnight. Issa dak is-suq Irid jarġa' bħal ma titfa' żarrija u tieħu x-xitla, irridu nkunu paċenzjużi li din hija xi ħaġa li neqsin ħafna minnha, sfortunatament, illi b'naqra paċenzja, hopefully, xahrejn, tliet xhur, sitt xhur, sena, sentejn, tlieta, Nisperaw li nerġgħu nkunu fejn konna ftit żmien ilu. L-aħħar mill-aħħar negozju huwa cycle. We need to accept the cycle. Kma kienitx ħaġa, kienet ħaġa oħra. Jiena ħdax-il sena ilu meta ftaħt il-Maldonado, għadni niftakar qisu l-bieraħ, qed narma l-wine cellar, is-CNN jagħti iwaqa' l-istock markets l-Amerika u kkraxxja s-sistema finanzjarja mad-dinja kollha. nista' ngħid kont qed nagħmel ġennata li niftaħ negozju fl-ar żmien fiskali li kien hawn. Really, this is the, this is the thing of entrepreneurship. Uh, you know, dawn huma ċirkustanzi li uh, irridu uh, nilqu għalihom. Forsi għalhekk aħna forsi minn ikun bin-negozju jkollna oxra ħoxna kif ħarabat ngħid li nieħdu l-isfida Eh, fem xi qed ngħid u nippruvaw nelbuha b'xi mod jew ieħor. Kejn, inti semmejt fost oħrajn li dawn ix-xarejn, qed nsemmi xarejn in ġenerali tal-COVID, provajt tadattaw bil-pickups, bil-takeaway, ġifieri dawk ftit li xejn jew kienu importanti biex at least the business kept on going. No, definitely.
Battew No, no, no, kienu importanti ħafna. Kienu importanti ħafna, I mean, eh, il-biznis ovvjament baqa dej, nistanajt ġiviri li għamilta maħija and with two other chefs u konna anka biddilna l-opening hours tana, bdejna niftħu from 12 till 10 litteralment kitchen open all day għas sempliċi raġuni li hawnhekk l-istaff tagħna jisu familja ilu magħna um, and it's all continuous so we did our best as owners biex nżommu lil pruvaw nżommu lil kulħadd għalhekk estendajna daw l-hours kollha. It, I can say it was a very positive outcome għadna għaddejjin bit-takeaway delivery u ħankomplu għaddejjin għax krijajna eh, market ieħor, system business unit ieħor fej ovvjament issa meta eventualment għan niftu restaurant daħan zommu hemm ħalli we try and propel sales from another revenue stream. Iżda eh, biex namlu hekk kena anka nintroduċu ħafna affarijiet differenti li huma iktar takeaway u delivery oriented.
Però kien naf li hemm ovvjament hemm il-kumpaniji wkoll li jagħmlu l-orders, jagħmlu il-deliveries, naf li jieħdu perċentwali mhux ħażin. Kien hemm option oħra ma jew I mean ma kien ma hija realtà. U mbagħad ngħaddi għalik George u li tkellem kien jekk kellek xi ħaġa simili jew teżisti x'għawdex fuq kollox forsi aħna l-Maltin inqas nafu x'kif realtà għawċija u jekk ħajjar x'tagħmel xi simili. Mela, bażikament għamilna l-ewwel isu two weeks fej għanna klienti regolari tagħna bħal għamxur li għandu George and we invited them biex jippruvaw daw li kell tagħna u stidinjom ukoll biex jituna first hand feedback u constructive criticism biex aħna nkunu nafu um, kif nista nimprovjaw daw it-teething errors before we launch our delivery service. Li nista ngħidlek huwa li għamilna xar takeaway only eh, u bdejna nippruvaw nagħmlu delivery, imma il-fatt kien li ma stajniex thank God inlaħqu ċertu orders bil-risorsi li kellna u għal dak ir-raġuni aħna użajna eh, a delivery company regarding il-percentaċ li joħdunna Ovvjament hemm argument wieħed li jgħid iva inti biex isservi klijent dejjem għandek l-ispejjeż tal-waiter jieħu l-ikel fuq il-mejda, tad-dishwasher, aw tal-cleaning, etc. etc. Ovvjament ċertu kumpaniji joħdulek percentaġġ. Nista' ngħid li l-kumpanija li użajna aħna tawna servizz brillanti. Taw id-drivers dejjem hemm as soon as you do pick up order, I mean ikollok ħafna ordnijiet f'daqqa jkollok litteralment kważi driver għal kull ordni, iżda li ma naqbilx u onestament jiena rajta wkoll kind of uh, against the fair trade or kind of even a monopolization kind of kienet li jekk inti tuża dil-kumpanija speċifika u tixtieq tuża kumpanija oħra, il-commission rate ikun increased drastically minn dik il-kumpanija xe tuża kumpanija oħra. jiena li ma naqbilx u li ma rajtx jiena ma tkellimtx għal ċertu raġuni li kelli bżonn nuża dik il-kumpanija u għadni sal-lum imma il-punt il-punt jibqa' li ħadd ma semmija dan il-fatt. Xiġifieri inti ovvjament il-businesses hemm tlieta pereżempju main delivery companies illum forsi hemm iktar għax do jidħlu iktar u iktar. Ovvjament inti you try and maximize all the resources available sabiex tipprova tiġġenera aktar xogħol. Hemm ftit minnhom ftit ikbar mill-oħra, ma xiġifieri jekk ħadd tuża wieħed minnhom u ħadd tuża ieħor il-commission rate jiżdiedlek if I'm not mistaken by 8%. 8% on top of and, on top and above of the extreme high percentage li qed joħdulek. Issa vera vera jagħtuk servizz etc. kollox tajjeb u vera għandek l-option li tmur tagħmel id-delivery in-house, imma it's not exactly doable meta għandha kumpanija b'dawk il-mijiet ta' drivers meta inti tagħmel pick-up order ikollok ma nafx 20 ordni tal-pizza kif tista' in-house ikollok 20 drivers għal 20 lokatalijiet differenti. So jiena l-punt tiegħi huwa iva, yes they were very helpful daw il-kumpaniji, iżda jiena rajta vera Eh, vera ma qbilx personalment ma nafx jaħseb George illi li jekk tuża kumpani oħra il-percentaġġ jitlalek dak il literalment it shoots up. You know, you are tied up to, to one company when you can make more revenue using two or three. Huh? Dak huwa l-punt. George, ma xkolek situazzjoni simili Le, basically nifhem il-punt ta' Kane. Ehm, sfortunatament fejn daħal il-xogħol ta' delivery ta' fejn it's all supply and demand u spiċċa a seller's market, ġifi min joffri servizz sata' jeddetta the rules of the game. Eh, dik hi realtà, dik hi realtà tas-suq kif timxi eh, suq miftuħ l illum. Ehm, aħna minna ħatana basically ddeċidejt li take away ma nagħmlux dan iż-żmien preferejt li eh, nutilizzaw il-żmien għal ta' deep clean maintenance u anki forsi xi eh, training basically ta' xaffarijiet għan xidda nagħmlu. E fin ukoll ukoll l-andament tal-menu tagħna basically bħala għala kart ma ħassejtx illi huwa appealing eh, appealing u adattabbli għal takeaway. Notwithstanding this, ġifiri, eh, next week hopefully niftħu eh, u wara li kanna diversi inquiries ta' klienti għax jibgħatu messaġġi għaliex minn tix tagħmel takeaway and so on and so on. Eh, once li niftħu u kolli l-kxina topera, there is nothing for me to lose u fil-fatt kommess illi noffri servizz ta' takeaway minn fuq l-alakart menu tagħna basically. Imma bħal mettek ġviri win-win situation illi basically l-ġimgħa d-dieħla nkun qed niftħu ikoll il-kxina topera kif suppost u għanaqas għanaqas topera kemm għal takeaway biex min forsi ma jiddeċidix li jiġi jekol għanna ma jipreferi li kien id-dar u dak aħna naċċettawh fi żminijiet li qegħdin illum. Kejn, kien hemm xi ħaġa li xtaqt li jinbidlu minn dan l-affarijiet li ħarġu din il-ġimgħa ġifieri li tejn il-business tagħkom tar-restaurants forsi milli ħarġu l-awtoritajiet, jinnaf per eżempju semmew id-distanza tal-imwejjed, jew tikol barra u tikol ġewwa, ma nafx ehm, kemm ċara l-biċċa tax-xogħol. Ehm, jiena naf li l-bieraħ ehm, xef ta' restaurant Owlini ta' taslima l-bieraħ tella video u bażikament eh, prova jiċċara għax kien hemm ħafna minn ma kienx qed jifhem il-punt għax hemm ovvjament ħafna restaurants li għandhom Jew ġewwa kbir u barra żgħir, jew barra kbir u ġewwa żgħir. U fejn qal x'jiġifieri dawk ir-restaurants li għandhom barra żgħir jiġifieri jridu jużaw one area only. U kif kienet? Ta' barra minn għalija kienet l-ewwel meta semmgħuha u naf li mbagħad irranġawha li qalu inti tista' tuttilizza if I'm not mistaken or outside or inside you can choose one area hekk qaluha actually. Eh, Obviously, daw il-miżuri kollha, speċjalment għax għadna fil-phase 1, eh, kif għal borċ ukoll nistgħu ngħidu wkoll hopefully s-sitwazzjoni mhijiex ħati grava, l-istess bħal kondizzjonijiet li qalu, hopefully ħajibdaw they, they're going to become less stingent over time. Jina qed naraw koll, ġifiri jina nara li dinja the first um, set of procedures. Jekk hemm xi ħaġa li nista' nbiddel, I mean, They're all quite clear, naf li hemm tad-distanzi tal-imwejjed, tal-salt, eh, pepper uh, and these condiments, they need to be disposable. L-unika ħaġa, ma nafx if I'm still sticking to your question, but l-unika ħaġa u kolli ma semmawx u uh, um, uh, if they can imply measures regarding the water and electric dawlu l-ilma u a bit of relaxation measures fuq il-VAT biex ukoll jgħinuna naqra through this very difficult process.
George, ma nafx tafx rispondi lil kien, kont nsaqsikom infatti wkoll f'dawn ix-xarrin semmejna li diffikultajiet x'kien li diffikultajiet innaf il-kont tad-dawl ehm, li għandek il-kirja għolja, issa kulħadd kull restorant differenti.
Kull stabilament għandu l-istorja tiegħu. Jien fil-każ tiegħi nirringrazzja l-Alla li l-proprjetajja tiegħi il-gvern Il-gvern tru l-miżuri li għamel, basically, li li tani holiday mal-bank, allura ma kellix għalfejn noqgħod ninkwieta ehm, repayments mal-bank. One, minnaħa ta' payroll l-istess. Il-ħaddiema ħaddu l-wage supplement u in between is-suppliers nistenejt illi kont f'sitwazzjoni tajjeb illi bħala kredit ġivi kontijiet jiet tajjeb fil-pagamenti tiegħi. Allura ma ħassejtx ma ħasejtx il-travu, proverbial travu fuq rasi ehm, li ħajkisserni, imma sententi hija realtà li eh, kif għana qbet ngħid, tħossok hija ġoħofra ehm, u sententi ma tħossx li eh, kif ħatħorġ minna, you know, soluzzjoni kif toħroġ minn din is-sitwazzjoni. Allura għalhekk narġa' lura għal li qed il-paċenzja, għax ftit paċenzja rridu nieħdu. Dan l-istess bħal miżuri li ħarġu l-ġimgħa ehm, ma rridx ngħid li ta' malajr, imma ħankun esmiha kien minn ħadd personalment ħassejt li niftħu fl-ewwel ta' Ġunju. U fil-fatt dak kien it-tir tiegħi illi niftħu dak iż-żmien. Sintendi sar ħarġu il-proċeduri, so on and so on, ħakka tajn f'tlettijiem irridu niftħu. Issa, naħduh ħażin jew naħduh tajjeb. Basically. Kull ma nestenajtu, il-regoli għedin kif huma what can go wrong? Jarġu jgħiduna nagħlqu. Imma nispera u hekk naħseb li realtà li ir-regoli jew il-proċeduri li jagħmlu indu time ħira li xawru. Basically, hopefully dik Jien fil-każ tiegħi bħala restorant, jien is-sit inqiegħed ġewwa ma għandix ehm, il-komdità ta' pjazza jew ta' bankina jew ta' treq mingħajr karozzi eh, bħal ma xi ċertu postijiet. Basic error seating huwa ġewwa. Allura ovvja jiena nieħu l-standards bħala indoor seating for 4 square meters per person li it is, it is quite challenging. Imma unfortunately il-post tagħna un sorta naqra kbir illi fejn żewġ dining rooms għandna kamra oħra li tintuża għal catering ukoll nista' tintuża anke forsi xi xi wieħed, allura b'xi mod u ieħor minix ħankun il-full eh, capacity li kont xarejn tliet xurilu, imma laqas ngħid isma. If I get the 15-20 covers li nista' ndaħħal, At least, starting point, bdejna, bdejna. U dik hija, dik hija r-riċetta fl-opinjoni tiegħi, naqra paċenzja u nibdew. Hopefully.
George, inti tibda il-weekend ta' wara, ġifiri ċoħe mux dil-weekend, il-weekend. Mil fil-kas ta'kom kejn, intom se tibdew mill-lew minn dal-weekend u rigward Le, le, rigward il-fat li ovvjament id-dependu mill-Maltin bħalissa turisti mawx. Speċjalment inti Ġorġ forsi ktar taffettwa xanka Malti li tiraw għawdex huma limitati issa forsi jibdew jitilaw. Kejn, meta ħtiftħu u jekk tagħmilx differenza l-aspett turistiku, turisti fil-restorant tiegħek.
Mela aħna ħaniftħu Friday with a soft opening. Qed nistiednu again il-klijenti regolari tagħna li huma parti kbira mir-restaurant tagħna. Eh, it's gonna be a very soft opening ħalli anka aħna nkunu nistgħu nanalizzaw is-sitwazzjoni bihom and naraw minn hemmhekk, imbagħad we're not gonna market big time that we're open, etc. etc. Ma ħaniftħu, għax ovvjament we're following the governmental regulations ukoll. Regarding il... x'kienet il-tieni mistoqsija, please? Turizmu, ġifieri il-fatt li mawx turisti bħalissa, jew mawx ftit ħanidu il-kor tal-klienti tiegħi huma klienti Maltin. Ir-restaurant huwa restaurant family restaurant u ħafna mill-klijenti ovvjament huma bib, etc. etc. ovvjament ġejjin kollha um, from the old history of tan nannu, so it's all family relations, so nista' ngħid il-klijenti huma bbażati um, Maltin. Ovvjament turisti dejjem kellna, It always helped, but it's not the core of our business. U speċjalment issa li għandna ħafna restrictions fuq il-capacity on the capacity ta' restaurant, nista' ngħid li um, mhijiex qed taffettwana, jiena m'iniex inkwetat ħafna regarding it-turisti għaliex għaliex il-as I said il-Malti huwa turist, is a tourist all year u huwa dak li jiena nimmarketja għall-abona ta' Turja dan
George, fil-kas tiegħek it-turist huwa essenzjali jew le? U l-fatt u kemm dependu il-Maltin li traw għawdex fil-kas tiegħek jerġa'. Ah, yes.
It-turist huwa essenzjali għalina. Basically aħna qegħdin bħala stabbiliment qegħdin ir-rabat għawdex, m'għandix fejn il-baħar. Allura sintendi jiena bħala klijentela, yes, bħala restaurant nista' ngħid għawdex wieħed minn ftit restoranti li jibqa' għaddej is-sena kollha, ġifieri m'hemmx jannar jew awissu, ġifieri noperaw dejjem. Ma sentendi l-klijentiela tinbidel skont iż-żmien tas-sena. Ovvja, minn Ottubru ħa sa Marzu April nibbenefikaw mill-klijent domestiku, ġifieri mill-Għawdxin u anki l-Maltin li jiġu Għawdex, imma ovvja once li jaqleb għas-sajf il-klijent tal-lokal jippreferi jmur għal fresko fejn il-baħar fil-miftuħ u jien dak nifmu jiena u se ntennu bad dak jikkumpensa ruħu bit-turist. Allura ovvja, sfortunatament, iva ħaniftħu ħanejdu fl-ar żmien għalina hemm dak. Issa, Yes, sadattant u għafur sal-arzmin, imma sadattant u kol forsi biex nara forsi ftit pozittiv illi l-industrija għawdex u naqra optimist illi bis-sajf kapaċi jirkopra tintendi bil-turist domestiku, iġifiri bil-Malti illi miflok biex ma jistax jew limitat li jistifir barra minn Malta, iġi għawdex għal-btala ta' ġimgħa jew ta' weekend, basically. Allura sintendi ta' huwa niċċa illi aħna sintendi u kwalunkwa stabiliment ta' għawdex ehm, ħajipprova jisfrokku.
George, inti naf kemm inti huma importanti għalik il-prodotti friski u ġenwini, probabbli anka ta' kejn ta' ċewe, eh? ma' mm. George ġieli tkellimt fuq hekk. Kemm inti nkwetat fuq is-suppliers issa, jiġifieri tgħid isma' jien dejjem ġibt minn dan u bħalissa ovvjament il-COVID affettwatilu wkoll. Ma nafx kemm tinkwetat fiha, Ġorġ, jew m'għandekx problemi biha. L-ironija, l-ironija hi illi morna minn estrim għal ieħor. Fejn qabel kellna supply chain sforzat għax id-domanda kien hawn bla rażan. Ok? Allora, um, basically ma kienx hawn problema li issib is-suq għal dak li tipproduċi. Ovvja, overnight, overnight, yes, sar challenge għal ħafna produtturi lokali, um, kemm Malta u Għawdex, għax all of a sudden um, is-suq eh, sparixxa jew jew jew jew ma baqax parti minna jien naf eh, reċentement kien hawn il-kwistjoni tal-patata pereżempju, eh, kollapsja l-prezz tal-patata ovvja għax l-export market sparixxa f'sekonda. Ehm, jien naf l-element tas-sajd. Ara kemm hawn restoranti hawn Malta u Għawdex li jiddependu fuq is-sajjeda, f'sekonda da sajjeda fejn kienu jiddependu fuq ir-restorant li jixtru xogħol tagħhom. Illum Ħadd ma jridu. Bħalissa, basically, l-istess mod il-bidwi u r-raħala. Ġifieri, sfortunament dik hija l-ironija imma natural tas-suq illi illi jmorru minn estrem għal ieħor fejn 3-4 months ago jiena stess kont wieħed minn dok li kont naqra negattiv għax is-suq kien sforzat għax we were overproducing Okay? Allura forsi kien nitilfu nitilfu dik l-element ta' ġenwinità u anke ta' kwalità, per illum warna f'estrem ieħor fejn issa m'għandniex fejn inbiju suq. Issa, it's a starting point, but yes, it will be hard, ġifieri ehm, Jiena għadni nkuntatt ma' ċertu ma' ċertu suppliers tiegħi ġifieri għal volja konna magħluqin. Kont nipprova nieħu l-qara il-qara basically on a daily basis ngħid inċempli supplier. U basically biex għafenti dawn xejn tkun fix-xogħol, xejn iċċempil dak li jkun, xejn tkun bżonnu. Mhux hekk? Imma għażilt li minflok ma nċempel għax bżonnu, għajtek isma' x'ħsibt fik biex nara kif inti, kif inti sejjer. U rajt li ċertu suppliers ħadu biex dak, u wkoll namira li kien hemm min ġifieri għal challenges ta' soq xorta baqa' għaddej blak li kienet jagħmel, għal volja eh, il-bet tiegħu ma kienx għadu kif kien. Biss, eh, you know, kif jgħid Freddie Mercury, you know, the show must go on. Għadu kontemplaw u noqogħdu ngħidu dan għax taf inti eh, not li tieqaf, allura tibqa' għaddej. Dik hija dik hija l-mantra għal qas tiegħi u nirringrazzja l Alla ta' suppliers li jiena naħdem magħhom.
Kejn, fil-kas tagħkom il-famużi ribs bqajdu tagħmluhom, bqajdu tagħmlu pizza, bqajdu tagħmlu l-menu varjat u li ikel tajjeb tagħkom. Jekk għandkom xi sfida li saqsejt il-Ġorġ propju fuq is-suppliers tagħkom u Kif qed tħarsu issa ġifieri taħseb li n-nies ħajbdew ċalqu ftit jgħidu iwa għala le, ħajja la fetħu r-ristoranti ejja morru l-istabbilimenti.
Mela, um, regarding the suppliers, naqbel perfettament ma' George. Um, we're pretty much in the same situation as well. Eh, Zammina kuntat l-unika ħaġa hija pers li konna obviously open for takeaway and delivery. we kept the ball rolling meta il-ballu meta rġajna ftaħna. Iżda l-unika ħaġa li għamilna differenti huwa li nannu tul il eh, tul il-karriera tiegħu fil-industry, fil-żmien ta' Marija and all these things, dejjem baża ruħu eh, growing his own produce. Ġifieri jiena tul daw id-disa ġimgħati jekk ħadd xi ħaġa vera pożittiva kienet li tallimt kif eh, how to harvest, ma nafx eh, bil-Malti eżatt, how to harvest mhm. certain product, eh, raw materials li jumbat li għal-isbaħ soddisfazzjon li terġa tużom fil-prodott tijak. So jina personalment tal-limt namillom jina daw l-affarijiet, għanna l-ġnien kollu, għanna cherry tomatoes, eh, artichokes, all, basil, mint, rosemary, thyme, literalment kollox. U dik kienet l-isbaħ ħaġa eh, nista' ngħid li li mbagħad introduġejt fil-prodott. Regarding il- eh, it-tieni waħda, x'kienet? Il-Maltin kien taħseb li issa ok, mela restaurants ejja, let's go. Mela,
onestament ara bħalissa il-medja il-media from the biggest aspect qed tajt hemm ħafna negattività and a bit of uh, uh, miżuri biex jgħidu biex ma jaqblux li restaurants fetħu. Ovvjament il-medja l-lum is a big influencer, if not the biggest influencer. Ħajkollok ħafna Maltin li għajjow u taf xi jgħidu eħan eh, uħorġu. you're going to have that aspect. Imma ħajkollok ukoll aspett ieħor fejn iridu jistennew x'ħaj jiġri they want to be iridu jaraw il-feedback tan-nies qabel ma jmorru. Onestament hija kaxxa magħluqa ma nistax intik risposta eh, konkreta, l-unika ħaġa li rrid ngħid bħala on bava bla bona ta' terda nonno, forsi il-sertu restaurant owners oħra hija li hemm there is a saying out there li ovvjament ħafna restaurants ħajiftħu u tmorrux per eżempju l-ewwel xahar għax ħajużaw stock antik. All I can confirm is that minna ħatana dik miex il-kas u għed tamel ħafna bad publicity għal restaurants oħra għalli xem min bħanna li meta laqna eh, we even donated ħafna mill-left eh, things li kena and we even cooked and made ready meals, ma qgħadniex nagħmlu pubbliċità fuqha imma we donated those ħalli mbagħad meta niftħu jkun hemm kollox frisk bħal normal. Ġifieri l-unika punt tiegħi huwa li um, this media aspect is e-, edha jgħat kind of in, in, in cross, I'm, I'm kind of confused għalix it is kind of scaring people to come to restaurants. So my final answer is I don't know. time will tell, ħanajdu hekk. But, as George said, I'm very positive, as għall-inqas ħaniftu, ħanibdow, we're going to start from a starting point, xħajġri najdlek in the future.
George, minna ħad.
Jena nessempatizza ma' Kane li eh, sintendi challenge, ma mela l-axħar mill-axħar, aħna maħna nisforzaw l-ħat minn jiġi għanna, ċvidini għanna u għab mod volontarju. Issa, With all due respect, ġifieri, dan kwalunkwe stabbiliment tal-catering taf inti huwa ttrenjat fejn jidħol food safety, food handling, u affarijiet bħal dawn. Ġifieri, I am sorry if there is one place which is safe to eat food, it should be in a restaurant. If it is not, then I am sorry there is something wrong basically in the system l-aħħar mill-aħħar. Ġifieri, u dik hija r-realtà. Mbagħad l-aħħar mill-aħħar, dan in-nies b'mod volontarju jaslu fejn imorru, fejn jitlu u fejn jissoċjalizzaw. Aħna qegħdin hemm, qegħdin hemm available għas-suq għax għall-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop tagħna bħala stabilimenti tal-catering li nagħtu servizz lill-komunità fejn in-nies jistgħu jiġu jissoċjalizzaw, okay, jew jiltaqgħu jew jieħdu esperjenza. Issa jekk hemm min ma jixtieqx joħroġ mid-dar jew li jagħmel eh, kontatti ma' nies oħrajn, dak l-opinjoni tagħhom eh, fin nirrispettawh u eh, fin ma life must go on. Ġifieri l-aħħar mill-aħħar. Fimt, basically, għax kif ħana bat ngħid, dan ma nistax ma nistax noqogħdu wieqfin in an equilibrium L-equilibrium qatt ma teżistiet eh, fid-dinja li jinxu għal qegħdin fih, it's all ups and downs, ups and downs, agree and disagree. Dik hija r-realtà tal-ħajja u ta' kwalunkwe operat u ta' xogħol jew whatever. So, Evni, u challenge, yes, għax tibdil il-mindset ta' nies u n-nies jt ikollhom il-konfidenza li joħorġu u li jitlu fl-istabilimenti, imma billi ngorru M'aħna ħansolvu xejn. Allura, allura ejjew nuruhom li aħna konfidenti u ferħanin li nilqgħu minn dawn in-nies u li aħna lesti li nagħmlu parti ok, mill-esperjenzi li huma jgawdu minn ġurnata l-oħra. L-aħħar mill-aħħar dak huwa lan tagħna, l-aħħar mill-aħħar insa l-profitt għax il-profitt li inti topera negozju, ovvja, any business exists for profit, basically, imma xinu l-oġġettiv barra l-profit? Eh, naħseb u illi natu ehm, esperienzi sbieħ u pozittivi l-klienti tagħna. L-aħħar mill-aħħar, għalhekk niżistu, eh, jiena jiena dan ix-xarejn id-dwejja li qabadni, mhux għax mhix jidħol flus fil-kont tal-bank, imma x'nara l-post vojt u bla ħajja. Basically, dak huwa dwar li jaqbadni u xejn niftħu naf li ħajkun diffiċli fl-ewwel jiem ġimgħa jekk mhux xhur li tara l-post eh, as a kif għana ngħid a place for activity fimni għax mhux ħatkun fl-ewwel ġimgħat imma Basically, so biex uh, imkien irridu nibdew. U dik hija realtà li niċċettaw. Paċenzja, paċenzja. L-isfortunatament aħna ma rridx nagħmel stereotypes, imma kultant inħoss aħna l-Maltin naqra neqsim il-paċenzja. Ehm, u jekk forsi hemm bżonn nitalmu xi ħaġa minn dil-pandemija hi illi nrabbu ftit naqra aktar paċenzja. basically. Qed naqra paċenzja perswas illi eh, ngħaddu minna din il-burraxka.
Grazzi l-Ġorġ u l-Kejl li żgur li huma pożittivi qed jistennew li li u li l-kulħadd li segwa dan il-filmat bidew miftuħa fil-ristoranti tagħhom fil-jiem li ġejjin, jiġifieri jalla kollox jerġa' imur sew kollox terġgħu Eh, lura għan normal. Grazzi Kane, grazzi George, grazzi li konta li segwejtuna u niltaqgħu fil-jiem ġejn għal aktar bis-sensiela nitkellmu ma'.